Hemmäňize salam dostlar men Täçgeldi Bally dostlar men siz bilen bu gün näme etmekçi. Türkmenistandaky ýani Aşgabatdaky Russiýa posolyny nädip oçura goýmany nobat ädurmany öwretmekçi. Onuň üçin biz näme etmeli dostlar ilki bilen Yandex ýa-da Chrome programmany saýlamaly ýöne hemmämize çüňki bolar ýaly top Türkmenistandaky raýatlar üçin Yandex ýok elbetde Chrome programmany saýlaýas. Dostlar, şol programmamyzy saýlandan soň, size bir zady şu öňünden ýatladýas, wideo başlamadan öňçe, sizden ilki bilen etjek haýyştym, şu wideony dostlaryňyz bilen paýlaşyň, hem-de wideo göwrüňize ýaran bolsa laýk basyň. Soňundan hem özüňizi ýene nähili maglumatlar gyzyklandyrýan bolsa, kommentariýa ýazyp galdyrmagyňyzy sizden haýyş edýärin. Onda näme dostlar, hemmämiz taýýar bolsak, Başlaýas. Promo girdik. Indi şu ýerde ýazylýan ýerine ýazýas. Näme diýip ýazýas? Elbetde bärde biz aş h g a b a t aşgabat kod kod mi kod ru Dostlar ine şu saydy gowy ünsler berler. Indi biz näme etmeli? Basýar şoň üstüne. Ne görşüňiz ýaly dostlar hemmäňize düşünikli bolar ýaly men size ýakynladyp görkezýän. Ine dostlar. Perwiş zapisa basýar şu ýerde birinji. Ine dostlar ýene şeýle seredýär. Şu ýerde aşakda seretseňiz Ýaglasene, ýaglasene üçünede basmaly hökman suratda. Ondan soň prodolžaýda basýas, dostlar. Ine bu ýerde näme ýazmaly? Hemme zady dostlar bolşy ýaly, ýagny pasportyňyzda, zagram pasportyňyzda bolşy ýaly ýazmaly. Mysal üçin men häzir özümkini ýazýan. Otçusuwa isleseňiz ýazyp bilýäňiz, islemeseňiz hökman däl dostlar. Bu ýerde näme ýazýas? Emekli menajer Rossiýa nomerimi ýazýan. Ve eger siz öňüz Türkmenistanda bolsaňyz Türkmen nomerini ýazyp hökman sorap ýazyp bilersiňiz dostlar. Ine men Russiýa nomerimi ýazdym. Bu ýere näme ýazýas elbetde elektron poçtaňyzy ýazmaly. Men elektron poçtam her kim özüniňkini ýazmalydyr dostlar şu ýerde ýadyňyzdan çykarmaň elektron poçta näme elbetde bilýäňiz gmailiňiz. Bilmeýän bolsaňyz dostlar, elektron poçtany bilmeýän bolsaňyz men size düşündirjek. Ine, nähili ýagdaýda düşündirip bereýin size elektron poçtaňyzy ine şu ýerde Play marketimiz bardyr. Play marketimiziň ine şu jaş ýerinde ýokarjygynda ine elektron poçtany görýänsiňiz, tajkendiballyýew@gmail.com. Edil şolar ýaly siziň hem elektron poçtaňyz bar. Ikinji wariant hem ine Şu ýerde gyzyl gmail bardyr. Şony ýazýaňyz dostlar bilmeýänler üçin düşündirýändir, bilýänler üns bermek täzeden bolýar. Indi şu ýerde bir mende birnäçe elektron poçtalar bardyr dostlar görşüňiz ýaly. Indi hemmämize düşünikli bolan bolsa dostlar, häzir çykýas, ýankyja ýerimize gelýäs. Elbetde ýankyja ýerimize. Ine, gördüňiz-ä, elektron poçta men şu ýere ýazýan özümkini.

Görşüňiz ýaly dostlar, ine bärde näme etmeli? Öz doglan günüňizi, birinji günüň, ikinji aýyň. Dostlar, men näme üçin size özümkini goýup görkedim? Sebäbi men öz doglan günüm bardyny goýup görkezsem size hem anyk bolar. Esasy zat bu zat maňa gerek däl. Bärde üçünjem ýylyňyzy ýazýaňyz. Dostlar, şu ýerde uwažaýmy bardyr. Uwažaýmy bolanda erkek adam, uwažaýmaýa bolanda aýal maşgala bolýar. Şu zatlarda üns berip bilersiňiz. Ondan soň uwažaýmyda erkekler üçin, uwažaýmyda aýallar üçin düşünikli hemmäňize dostlar. I soňundan bärde şu kartinkadaky görkezýän sifry ýazmaly. Mysal üçin indi mende 48 53 34. Görşüňiz ýaly dostlar, ine şeýle basýas. Daliýany basýas indi. Nagruska gitdi. Ine, gördüňiz dämi dostlar? Hemme zat taýýar bizde. Şu zatlara gowja üns berýäňiz ya. Hizmet etjek bolsa hizmet etip bilýäňiz ya. Ene dostlar basýas da yani. Indi bize näme gerek? Seredin dostlar şu ýerde 1 2 3 4 5 6 sany ýer bardyr. Indi şuna seredin dostlar. Notariat bardyr. Priýan dokument e, dokumentów na oformlenie wiza bar. Bize gerek zat galany hiç zat gerek däl. Bize ikinji gerekdir üns beriň şuna. Ine bellik etdim ana. Indi bu ýere näme ýazmaly? Bu ýere pasport nomeriňizi ýazmaly. Pasport nomeri özüňiz bilýäňiz. Zagram pasportyňyzdaky pasportyň seresini ýazmaly. Mysal üçin 820 Görşüňiz ýaly dostlar, Öz pasport serýämi ýazýan dostlar. Ine bärde näme etmeli? Priýom dokument oformleni. Serediňde. Şuny goýmaly. Tiçkan hokman goýmaly. Zapis na priýomy basýas. Ünseriň biziň ine görşüňiz ýaly Hajerde al etmeli registrasiýa sistema etmeli hemme zadyňyzy görek. Geliň dostlar. Nomer zakaz. Şuna ýerde görmeli zadymyz bellemeli zadymyz ine şu biziň mende serediň ine. 11 30 38 33 diýip dur. Zaşitli kodum 3F 4BB 36. Gördüňizmi dostlar? Şul hökman suratda ýadyňyzdan çykarmaly däl zatlaryň biridir dostlar. Ünsüň. Indi Näme etmeli biz bärde gök sisilkany hökmän suratga basýas podwerdit edýäs şuny goý basylan sisilkamy elbetde siziň gmail akkaundyňyza baryp ýetýär oň üçin näme etmeli ene şu ýerde informasiýa zaýawkanyň üstünde geldik şu ýerde ýene ýankalyk e, kartinkada görkezilen sany basmaly Fransýada hemmäňize görner ýaly, serediň rejissýor Mekelladian, segsen alty, dört ýüz elli, kyrk bäş, nol bäş. Başlaň dostlar. Ene, bahli. Gördüňizmi dostlar? Zaýawkamyz biziň podwerdet edildi list aždanyda. Görşüňiz ýaly dostlar, hiç hili Kyn zat ýok bärde. Üns berşiňiz ýaly, indi biz dostlar näme etmeli? Biz bu sahypadan şeýle çykýas yzyna. Umuman. Çykdyk dostlar, indi bize ýaňy aýtdyşym ýaly Gmail poçtamyza ine şu ýerde şuňa elektron poçtamyza bize näder habar geler. Bize şu ýerde habar gelende nähili habar gelýär seredin. Şu saýtda men görkezýän şu saýty görýänsiňiz oýnap duran. Şuny gowadyp okaň gowadyp ömrüňiz üçin gol. Şu saýda gelýä zaýawkaňyz. Şular ýaly poçta bilen gelýä we şu adres bilen gelýä. Meni görkezýän size häzir. Serediň eýýäm dostlar. Gelipdir menki gördüňizmi? Täçgende bal işleýän goýdum ha dostlarym. Ine meniň eýýäm gelipdir. Indi özüňkiden bas görkezýän dostlar. Dostlar ünslerim menä basyp görkezýän 70 02 22 Dale. Herediň dostlar, ene men ki ad familiýam ýa kodum hem mele üns berem ony dogrudyr gördüm. Zapsna prema basýa. Ene gördüňizmi? Dostlar şey dip. Ýa bir diş çykýan, ýene bir diş çykýan dostlar. Ene, öýem kodumyz başgadyr biziň gördüňiz hem dostlar. Bunuň dowamyny şuny ýigrimi üç gezek basyp bilýäňiz dostlarym. Eger-de şuny ýigrimi dördünji gezek hem bassaňyz, onda siziň şu saýtdaky goýan oçeryňyz hökmany suratda bloklanjakdyr. Şony ýatdan çykarmaň, şonuň üçin öňki ýaly däl dostlarym. Mes bolmaň ýöne nähililik düşündirsem, öň gürüň dogana bir gezek basyp bolýardy bu saýtda, zapis oçery goýup bolýardy. Ýöne munda Günüň dowamynda ýigrimi dört gezekden köp bassaňyz, ýagny ýigrimi üç gezek basyp bolýar dostlar. Ýigrimi dört gezekden köp bassaňyz bloklanýandyr dostlarym. Düşündirip bolan bolsa, ýene staliýany basýan ikinji gezek. Ýene zapisyna kirýän geçýän gördüňizmi dostlar? Ýene şolar ýaly ýazuw çykarýandyr. Indi dostlar üns beriň. Bir gezek çykanda Ýene şular ýaly ýazuw çykýara. Ony etmäň dostlarym. Iki gezek çykyň, ana ondan soň kod ýazyň. Düşünikli bolandyr ahemmäňize dostlarym. Men häzir size üçünji gezek hem düşündirýän. Her gezek çykanda şu kartinkadaky surat özgerýändir dostlar. Şuny ýatdan çykarmaň. Howlukman we üns berip diňläň. Gerek bolsa dostlar şu wideony YouTube kanalynda bolýamy, islendik internet sahypaňyzda bolýamy, siz wideony skaçat edip alyp bilýäňiz. Dostlarym, wideony skaçat edip alyp bilmeýän bolsaňyz, men onam size nädip bolsa wideony goýman, oňam alnyş ýoluny öwretjek, oňam ýoluny gorkezjek. Ýöne häzir biz temany özgertmäliň dostlar. Indi gördüňizä hemmäňize düşnükli, men yza çykýan knopkany basýan, ine goşuň ýaly meniň zapsynda priýom şu ýerde dur. Dostlar, ýene bir zat ýatlap çykarjak size häzir. Posolstwodan taýar bolan Oçur, taýýar bolanda nähililik ýagdaýda bolýar diýip siziň sorag bermegiňiz ahmal. Men ozal eýýäm siziň soragyňyza jogap taýýarladym dostlar. Häzir siziň soragyňyza beriljek jogaby men häzir slaýdyny görkezýän. Ine, meniň pasosda goýan oçurymyň şulardan mende çykdy.

Sagat on alty, hä, on altysynjy güni çykan zat-da mende bu, on bäş gün çykan fasoslaň oçury. On altysy gün, on ikinji aýyň on altysy güni sagat on ýedi nol nola çe- hä, o, ýigrimi sekiz on ýedä çenli, dostlar, şuny podderdat etmeseň, öz awtomatikadan udalyp boljakdyr, dostlar. Şonuň üçin hökman durdy Gmail poçtaňyzy günüň dowamynda ýekeje sapar barlap duruň. Şulik boladra hemmäňiz ýekeje sapar barlap duruň we gelen bolsa han başarsaňyz günüň dowamy iki-üç gezek basyp barlap bilýäňiz. Gelenden soň hökman surat ýene şu dördünjä. Gördüňizem dostlar şu dördünjä hökman suratda basmalydyr. Dördünjä basanda ine şeýle öz girýär. Olam edil ýan gaýdyşym ýaly kartinkany görkezýäňiz. 41 91 06 Şolar ýaly çyk bolýa. Ine basýaňyz dagyny ýene görşüňiz ýaly dostlar biziň goýulan taýdym. Prosta men size üçin reklama üçin görkezýän bärsini. Şülikli bolar ýaly ine. Gördüňiz näme? Şol hökman suraty şeýtseňiz özüňize zapsyňyz podwerdat bolup dursa öçen nok. Tä şo güne çenli girýän günüňize çen sagadyňyza çenli pasportda durýar şol. Dostlarym. Onda näme dostlar, ähli jana düşünikli bolan bolsa men size öwredenimiz üçin örän şat, ýöne sizem üns berip diňläniz üçin köp sag boluň dostlar soňuna çenli diňläniz üçin. Indi dostlar wideo göwnüňize ýaran bolsa hökman suratdan meniň YouTube kanalyma girýäňizde şu wideony gören bolsaňyz ählije wideolarymy gören bolsaňyz dostlarym mümkinçiligi bolsa sizden haýyş edýän laýk basyp dostuňyz bilen paýlaşmagyňyzy Meniň Witub kanalymy näde tapmaly? Elbetde men size düýnki saparyň wideony görkezdim. Taç gel oje bally çykardyny gördüňiz näme dostlar? Meniň YouTube kanalym ine şu kanaldyr 68 sany podpisçigim bardyr. Bar ýogy. Şu podpisçigi köpeldeliň dostlarym haýyş edýän. Geçen sapar üns berip diňlediňiz bileňok. Geçen sapar men size Airlinsden, SCV-den Airlinsden bilet almany öwretdim. Şu wideolarymy hem-de başga-da birnäçe wideolarym bardyr görüp dostlar öz tomaşa edip bilersiňiz. Hem-de gören wideolaryňyz göwnüňize ýaran bolsa laýk basmagy ýatdan çykarmaň dostlar kanalymyza hökman suratda agza boluň. Köp sag boluň. Bäşgeldi Bally siz bilen. Indiki wideony dostlarym ýatdan çykarmaň. 3 aýlyk çakylyk almany öwretjekdirin. Eger-de podpisçigimiň sany 150-ä ýetse hem-de prosmotrymyň sany 1000-den geçse hökman suratda dostlar men size Çaryk çakylygy almany öwretjekdirin dostlar. Oňa çenli köp sag boluň.